ئەم کارەتان باش قوتابیانی ئازیز و خۆشەویست لەم ڤیدیۆش لەگەڵتان مەگەڕامەوە لاتان هیوادارم لەم وانەیەش سوودێک بێ بگەین و تکایە بە تەرکیزەوە لەگەڵم بن لەوانی ئەم ڕۆمانە باسی ڕمۆدی سکتۆپەکەین و هەروەها چەندەها وردەکاریمان هەیە کە دێنە ناوی و هەروەها دەستکاری ئەکەین و زۆر شتی گرنگیش هەیە کە باسی کەین لەوانەی پێشوە ئەگەر بێم بە شێویی خێرا باسی وانەی پێش بکەم کە خوێنمان لە لێکتەری پێنجەم هاتین باسی ئۆیومان کرد ئۆیومان دا بەزاند و یوزەرمان دروست کرد و گروپمان دروست کرد و یوزەرمان ئات کرد بۆ ناو گروپس و هەروەها یوزەرمان کرد بە مەنەجەر بە بەڕێوبەری گروپ و ئەوانەمان هەمووی کە قوتابانی ئازیزی خۆشەویست و هەروەها هەستین بە داخلکردنی بە داخلبوونمان وەکو یوزەر بۆ ناو سێکبەرەکەمان زۆر باش ئەوەی ئەمڕۆ ئێمە ئەوانی پێرا بگەین بخوێنین چیە ڕیمۆدی سوپتۆپە قوتابیانی ئازیز و خۆشەویست چوار جۆری نەک جۆر ببورن چوار شتی سەرەکی خوێنین ئەمڕۆ ئەوەی کە ئەی خوێنین باس لە جوێن کلاینت و سێرڤەرەکەین دێن و بزانین چۆن ئێمە ئەتوانین کلاینتێک واتە کۆمپیوتەرێک ئەگەر باشتر بیڵێن کۆمپیوتەرێک چۆن بتوانین جوینی سێرڤەرێک بکەین ئایا بۆچی ئێمە دێن کلاین جوینی سێرڤەرەکەین ئایا ئەم کارە بۆچی باشە و چۆن ئەکرێت یەک بە یەک دێینە سەری و باسی چی ئەکەین باسی ڕیمۆت دیسکتۆپ ئەکەین تایم ڕیستریکشن و هەروەها پریڤێنت ئەکسس تو ئە کۆمپیوتەر سەرەتا لەبەرەوەی ئێمە ئەمڕۆ دێین کۆمپیوتەرێک ئەگەر بڵێم کلاینتێک یاخۆت کۆمپیوتەرێک کلاینتێک جوینی سێرڤەرەکەمانەکەین جوینی هەڵەسین بە جوێنکردنمان بۆ ناو سێرڤەرەکە بۆیە پێویستە پێشوەختە باسێک لە کلاینکەینەوە بزانین ئایا کلاینسیە و چۆنە چۆن کارەکە بۆچی باشە و لە چەند بەش پێک دێت ئەوانە باس بکەین لەگەڵە بنتکایە بەدیقەتەوە کلاینسیە پێش هەموو شتێک کلاینت کۆمپیوتەرە گرێتەوە و هەروەها یوزەری شەگرێتەوە بەڵام لێرە ئەوەی کە ئێمە باسی ئەەکەین باسی لایەنی کۆمپیوتەرەکەین بۆیە وەکو کۆمپیوتەرێک ئێمە باسی کلاینتەکەین زۆر باشە با بێنە سەر پێناسەکەی بزانین باز لە تێکە ئەڵێ ئە کلاین ئەکلاین is a piece of a computer باشە کۆمپیوتەرێکە is a piece of a computer هاردوێر ئۆڕ سۆفتوێر واتە هاردوێرە یاخود سۆفتوێرە هاردوێر ئەو بەشانن کە ئێمە توانین دەستیان لە بدەین کیبۆردە ماوسە هەنە هەموو هاردوێرن بەڵام لایەنە سۆفتوێرەکەی بەرنمەکەیەتی باشە ئەوە ئەو بەرنامانن کە لە ناو ئەو کۆمپیوتەرانە ئەو کڵینتە هەیە

و ئەمانەی و داوای ئەکەین و دەستمانەکەوێت تەبعەن لە ڕێی سێرڤەرەوە دەستمانەکەوێت سێرڤەرە لە ڕێگەی ئینتەرنێتەوە ڕیسپۆندی ڕکوێستەکانی ئێمە ئەکا کڵاینت و یوزەر ئەکات و وەڵاممان بۆ ئەنێرێتەوە هەروەکو لەوانەکانی پێشووتریش زۆر زۆر بە باشی باسمان لە کڵاینت و سێرڤەر کردووە. ئەوەی ئەمڕۆ ئێمە باسی ئەکەین چۆنێتی ئاکردنی کۆمپیوتەرە بۆ دۆمین بۆ جوێنکردنیەتی باشە سەرەتا ئەبێت چی هەبێت ئەبێ بیت کۆمپیوتەری دروست بکەیت کە ئێمە هەمانە بە حازری و پاشانج ئەو کۆمپیوتەرە جوێنکن بۆ ئەو دوینەم ئەو دۆمینەمان باشە یاخود ئەگرم دۆمین واتان ناوچە مەبەستی سەرەرەکەیە زۆر باشە

زۆر باشە ئێمە ئەو کریتینگ کۆمپیوتەر ئەکاونتەوەتە کۆمپیوتەر ئەکاونتەکەمان بە حازری هەیە و ئیستا دێن پێتان نیشانەدەم و هەروەها هەر ئەو کلاینتە جوی نەکەین بۆ ناو دۆمینەکەمان و ئایدی ئەدەینێ ئایپی ببورن و هەروەها دۆمین زیاد دەکەین بۆی بە دۆمینی دۆمینە سەرەکەکەمانە کە جوینمان کردووە لەگەڵ باشەیەکی بێنە سەر ئەوان با بێنە سەر جوین ئە کۆمپیوتەر دوودا دۆمێن کە ئیسە دێن بە حقیقی بە عملی بەواقعی لە پێشتان ئەیکە باشە لە سیستم با بزانین چۆنە و چۆن ئیشەکە کرێت واتە ئەو جوینگین ئەو جوینگە چۆنە زۆر باشە

ڕیلەیشنشیپ واتا پەیوەندیەکی متمانە پێکراو ڕیلەشنشیپ واتا پەیوەندی تڕەست واتا متمانە ئیستەبڵش واتا دامەزراندن و دانان باشە هەڵەسەت بە دانان و دامەزراندنی پەیوەندیەکی سقە پێکراو متمانە پێکراو لەگەڵ ئەو دۆمێنە تەبعەن ئەو کۆمپیوتەری کە لەگەڵ ئەو دۆمێنە جوین ئەبێت ئەبێت ئەو کۆمپیوتەرە جێی سقەبێت جێی باوەڕ بێت چونکە تۆ ئەگەر بێت بێت و کۆمپیوتەرێکی سقە پێ نەکراو بینیتە ناو دۆمینەکەی خۆتەوە چی ڕۆدار هەموو بەشەکانی کە دێتێکەدا و معلوماتەکانە باتە دەرەوە و هیچ باوەڕپێکراو نابێت هەروەکو ئەو وایە کەسی خوڕێک بێتە ناو شارەکەت بێتە ناو وڵاتەکەت تێکی بدات و هەرچی بدا دیتا معلوماتی تێبی باتە دەرەوە بۆیە ئەبێت خۆ بپارێزیت لە لە شتێکم جێ متمانە نییە زۆر باشە ئەگەرەوە نمونەیەک دەر نمونەی ڕۆژانە بۆتان دەنەوە زۆر باشە واتە چیە کات ئەو کۆمپیوتەرە هەڵەسێت کۆنتاکتەکە لەگەڵ دۆمینەکەمان لەگەڵ دۆمین کۆنتترۆڵەکەمان و پاشانیش چیە بێت هەڵەسێت بە دامەزراندنی پەیوەندیکی تۆکمە پەیوەندیکی باوەڕ پێکراو لەگەڵ ئەو دۆمینە و لۆکیتس ئەو کرییت ئە کۆمپیوتەر ئۆبجێکت پۆشتندین تو دە کۆمپیوتەر نێم و هەروە هەڵەسێت چیە کات ئەو کۆمپیوتەر ئۆبجێکتە

هین ئەوە چۆنە زۆر زۆر سکویرە ئەگەر ویستان زیاتر سێرچی لە دوا بکەن باس لە ئێس ئایدێکێ زۆر زۆر بە تەپاسڵی کە ئایدی سکویر و یونیکە کە دووبارە بووی نییە هەر کەسێکیش بێوێت ئەو ئایدە ئەو سکویریتی ئایدنتیفارە بەوێت دووبارە داینێتەوە بۆی دانانرێتەوە ئەگەر بێت و ئەو ئایدە پێشوتر ڕەشیش کرابێتەوە باشە واتە بۆ نمونە من ئەو ئێس ئایدم هەیە باشە یەکێکی تر دێت هەمانەوە ئێس ئایدیە دا ئەنێت ڕێگەی پێ نادرێ بێ چی چکە عادەتەن ئێس ئایدی یونیکە تەنها خا ئەبێتە خاوەنی یەک کۆمپیوتەر یەک کلاینت نابێت بە خاوەنی هیچی تر زۆر زۆر باشە ئەومان زانی و پاشانیش پاشانیش ئەگەر بێت و من ئەو SID خۆم ڕەش کەمەوە باشە ئەگەر بێت ئەو SID خۆم ڕەش کەمەوە ڕەشیش کرابێتەوە بەس ئەو SID هەرمێنێت کەسێکی تر ئەو SID ڕشیش کراوەتەوە بێ هەمان SID دابنێتەوە ناتوانێت باشە واتە یونیکە و زۆر زۆر سکویرە ئەبێت بە خاوەنی یەک لاین واتە یەک لاین توانێت خاوەندارێتی بکات بۆیە ئەم SID زیاتر لە وینندۆس و لە لە وینندۆس

زۆر باشە ئەومان زانی ئەند و پاشان مۆدیفایز ئتیز گروپ مێمبەرشیپ ئەو گۆڕانکاری لە مێمبەرشی گروپ مێمبەرشیپەکە ڕۆدات بۆ لەبەرەوەی کۆمپیوتەرێکی نوێ داخل بۆ هاتۆتە ناوە باشە با بزانین پێویستمان بەچیە پێش ئەوەی ئێمە هەستین بەدانانی یاخود ئادکردنی کۆمپیوتەرێک لە ناو دۆمێنێک ئایا ئەبێت ئەو دۆمینە چی هەبێت باشە چەند مەرجێکمان هەیە ئەبێت هەمان بێت بۆی ئێمە بتوانین کە ئەو کۆمپیوتەرە زیادکەین لەنا ئەو دۆمێنەوە تا ئەبێت دۆمین چەند مەرجێکێ لەسەری تەبیق بێت ئینجا کۆمپیوتەری لەناو ئاد بکرێت و ئەبێ خاوەنی چەند شتێک بێ با بزانین چییە تکایە بە دیقەتەوە لەگەڵم بن Before you start on your request to join Windows Server 2012 باشە Before you مەبەستی کۆمپواتە وا قسە ئەکات کە تۆ ئەو کۆمپیوتەرەکەی تو ئەتەوێت جوین دۆمێنەکە بی بۆیە ئەڵێ یو باشە ئەڵێ پێش ئەوەی کە تۆ بێ دەست بکەی بۆ ڕکوێستە و بتەوێت جوینی Windows سێرڤەرەکە بیت کە 2012ە

باشە لەبەر چی ئەبێت دۆمەینەکەمان ئاکتڤ دایرێکتەری و دۆمێن کۆنتڕۆڵەری لەسەر بێت پێش ئەوەی کە تۆ بێیت کۆمپیوتەرەکەی لەسەر دابنێیت و جۆینی بکەی مەرجە لەبەر چی لەبەرەوەی عادەتەن تۆ بۆی ئەبێت چی هەبێت ئەبێت ئاکتڤ دایرێکتەریەکی هەبێت ئەبێت مەنەجەرێکی هەبێت بەڕێوەی بەرێ بۆی بتوانێت ئەو کۆمپیوتەرە وەرگێت و هەروە تەبانە بە دیNSیشی هەبێت باشە بۆ بدیNSی هەبێت لەبەرەوەی بە ناو ئەوان کۆنتاکت لەگەڵ یەکترەکان باشە ئەگەر ناو نەبێت کەیسەکەتانشانەدا ناتوانن عیلاقە لەگەڵ یەکتر ببەستن و کۆنێکت لەگەڵ یەکتر بکەن زۆر باشە ئەمەش هەنگاوەکانی زیادکردنی کۆمپیوتەرە بۆ دۆمین کە ئیستا دێن بە عملی دەستی پێ ئەەکەن یەکەم شت ئەبێت ئیستا دێمە سەر یەک یەک یەکەم خەتوە ئەبێت فایلی سەرەرەکەت بکەیت و ئەوانەتان هەموو ئیستا یەک یەک بۆ باسەکەم بەڵام بە شێوەیەکی گشتی تۆ ئەبێت گرینگی بە چی بدەیت دوو شت زۆر زۆر سەرەکیە یەکیمانەبێ بزانی هەردووچیان لەسەر هەمان نێتۆرک ئەداپتەرن ئەجا بیت آیP و هەروەها دۆمێن نیم زیاد بکەیت بۆ ئەو کلاینتە نوێت کە ئەتەوێت کاری لەسەر بکەیت زۆر باشە من دێمە سەر

ئەبێت لە شتێک زۆر زۆر دڵنیابیتەوە ئەبێ هەردووچان لەسەر هەمان نێتۆرک ئەداپتەر بن لەسەر دوچان لەسەر هەمان سویچ بن بۆ ئەوەی کە بزانی هەردووچان لەسەر هەمان سویچن یان نا دیت ڕایت کلیکەکەی لەسەر کلاینتەکەت دیتە سەر بەشی سێتینگ و لە پاشان دیتە سەر نێتۆرک ئەداپتەر لە نێتۆرک ئەداپتەر لێرە چیت هەیە VM نێت دوت هەیە گرنگ نییە لەسەر هەر VM نێتەکە بەڵام ئەبێت هەردووچان لەسەر هەمان VM نێت بن ئیسە من یکەمە سەر VMNet سێ باشە ئەتوانم ئەتوانی فشار لەسەر VMNet دوو بێ باشە من کردمە VMNet دوو چێ کلاینتی یەکەم ئەبێ بێم تاکیدیش بکەمەوە کە ئەبێ ئۆکەی بکەم ئەبێ بێم تاکید بکەمەوە کە NYDC5 پیشم بە هەمان شێوە لەسەر VMNet دووە باشە دێمە سەر نێتوەڕک ئەداپتەر ئەوە ئەوش بە هەمان شێوە لەسەر VMێ دووەواتە هیچ کێشەیەکمان نییە ئەوە یەکەم مەرزمان لە ناو بەردەستەواتە هەمان یەکەم مەرج کە هەمان بۆ بێر دوچانە سەر هەمان نێتۆرک ئەداپتەر بن زۆر باشە و پاشان من دێم چیەکەم لەسەر دێمە سەر NY DC1 زۆر باشە زۆر باشە لێرە چیمان هەیە قوتابیانی ئازیز و خۆشەویست ئەگەرگەن بکەم لێرە چیمان هەیە ئەم بە شەمانێ و کۆمپیوتەرێکی ئەحتیادی سێرکەن ئەو کلاینتەمان تەمان کۆمپیوتەر شەوک و ئەوە ئەمە لەسەر وینندۆ سێرڤەرە هەن زۆر ئاسای وایە کە لەسەر کۆمپیوتەری احتیادی خۆت بکو وینندۆز دۆ ئەوانە دیت دیتە سەر نیشانی وایفای ئیستا منەمە چی بکەم ئەمەێ آیپیەک دابنێم بۆ ئەم کلاینتە تازەیە و هەروەها جوینی کەم لەگەڵ سێرڤەرە سەرەکێکم یەکەم جار چی یەکەم دێم ڕای کلیکەکەم سێرکەن لە بەشی خوار خوارەوە لەسەر وایفای ڕایت کلیک ئەەکەیت و دووەم ئۆپشن هەڵەبژێری کە نووسراوە

دەدا ئەنێن باشە بۆ ئەمەیان دەدا ئەنێن و پاشان ئۆتۆماتیان سەبنێت ماسک بۆ خۆی زیادە بە دیفەڵ بێ توێشی مەتاوکو 254 1992 1968 پێنج زۆر باشە بەڵام ئەوەی کە گرنگە ئێرەیە ئایا من لە لە ڤیدیۆکانی پێشووتر چیم ئەکرد کە سێکەندەری دۆمێن کۆنترۆڵەرم دانا یاخود کە ئای پیم دانا بۆ سێرڤەرە حەقیقییەکە هەمان ئای پیم ئەدرێسم لێرە ئەنووسی و بەڵام لێرە هەمان ئای پی ئەدرێس نانووسمەوە بۆ لە بەرۆی منە من جوینی کەم لەگەڵ سێرڤەرە سەرەکییەکە داخلی کەم ئەبێت چی وەرگرم ئەبێت ئای پی سێرڤەرە سەرەکیەکە وەرگرم کە ئیستە سێرمان کرد NYDC 5 چەند 292268 5 دوو 1992 1968 چەندمان هەیە پێنج و پاشان دوو زۆر باشە ئێستا چیمان کرد ئەوەی کە کردمان

ئەتوانم لێرە ئەو دەیە هەر ژمارەێک بێ دایبنێم گرنگ نییە بەڵام گرنگ ئەوەیە لێرە ئەو ئەو ئایپێ زۆر گرنگە چونکە چی هەیە چونکە ئەبێت جوینی ئەکەین بۆ سێبڕە حەقیقی سەرکیەکە کە گرینگە دۆمینەکەیە ئەبێت

سەیرکەن ئەگەر ببینن ئای پی ئەدرێس ڤێرشن چوارەکەم چییە پێنج دەیە زۆر باشە و هەروەها پێنج دووشی وەرگرتووە کە هیندی ئێنێ سێرڤەرەکەمە زۆر زۆر باشە ئۆکەی ئەوانە هەموو مەزبوط و تەواوە ئینجا ئیسە دێم چیەکەم هەڵەسم دەستەکەم بە دانانی دۆمێن با بزانم دۆمێن چۆن دانم دێمە سەر پیسی ڕایت کلیکەکەم و پاشان دێمە سەر پرۆپێرتی لە بەشی پرۆپێرتی دێمە سەر بەشی چنج سفتنگ واتە ڕایت کلیک لەسەر پیسی بکە وەرە سەر پاشانج وەرە سەرچی وەرە سەر چنج سفتنگ کە دێ هات کە سەر چنج سفتنگ وەرە دووبارە وەرە سەرچی وەرە سەر بەشی چنج لێرە چیەکەی ئەوتە ناوی دۆمێنەکەت ئەبێ بنووسی ئەو ناوی ئەو دۆمێنە شەر وەکو آیپیەکە لە چێ وەرێگریت لە سێرڤەرە سەرەکیەکە وەرگریت کە گڵۆبۆمانتیکس دۆت کۆمە بەڵام بۆ دڵنیایی زیاتر من ئەڕۆمەوە سەری بۆ ئەوەی سەرکەن ئەوە سەرڤەرە سەرەکیەکەیە بۆ ئەوەی ئەوتانێ ناوەکەی گڵۆبۆمانتیکس دۆت کۆم تکایەکو خۆی ئەینە بینوسە لە بەڕێ بەغەڵەتی بینوسی لەگەڵی جۆی نابێت باشە ڕۆمان گڵۆبۆ مانتیکس گڵۆبۆ مانتیکس دۆت کۆم دووبارە ئەمەوێت ئەکیت کە نەبزانم ئایا ڕاست نووسیمە گڵۆبۆ مانتیکس دۆت کۆم بەڵێ بەڕاستی نووسیمە

IP NYDC 5 ما وەربگرت یا لەبەرەوە جوێنی ئەوێکین سێرکان وێلکەم تو دە گلۆبۆمانتیکس دۆت کۆم دۆمێن واتە ئێمە بە سەرکەوتی و ئیشەکەمان کرد و تەواو بوو you must restart your computer to apply this change و پاشان ڕیستارتێکەیتەوە قوتابیانی ئازیز و خۆشەویست و ئیشەکە بە باشی بۆ ئەبێت و هەتاوەکو ئێرە بوو قوتابیانی ئازی خۆشت ئەم یددیوەم تکایە لەگەڵم من لەوانەکانی تریشا و ئێوەش ئەبێت هەمانش دووبارە بکەنەوە تکایە هەوڵدەن آیP بۆ دابنێن و دۆمێن ئەتوان آیPکی بگۆڕە من پێنج دەمداننا ئێوە پێنج بە پێنج دابنێن و لە سێربەر ئەحتیادەکەش کە کوخانی کۆتاییە بیکەن بە پێنج دە واتە بیکەن بە پێنجدا زۆر باشە قوتابیانی ئازیز و خۆشەویست خی گەورە ئاگادارتان بێ خۆشتان ئاگاداری خۆتان بن و کاتێکی خۆش بۆ ئێوێ ئازیز و خۆشەویست.